Khou tama u resha vhathu vhoṱhe matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo ṋamusi ndi dzi 28 dza june 2020 ndi khou ḓa kha vhone na mulaedza o no wanala kha bugu ya mishumo ya vhaapostola chapter 7 ri vhale zwashu verse 58 and 59 hune bivhili ya mudzimu yo ṅwalwa nga heyi nḓila vha kanda stefano nga matombo a tshi khou vhidzelela a ri murena yesu ṱanganedza muya wanga o gwadama nga magona a vhidzelela nga maanḓa a ri murena u si vha lifhedze zwivhi izwi o amba ralo afa khotsi vha ṱaḓulu ndi khou kumedzwa u vhalwa fhungo iḽi kha vhone vha re mudzimu khotsi ndi tshi tenda na uri ṱhaluso ya hone i kha vhone vha re mudzimu baba ndi khou rabelela muthetshelisi muṅwe na muṅwe no khompfa ṋamusi nga matsheloni uri kha ri edze zwe stefano a livhana nazwo nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo amen ndo vhea mafhungo haya nga fhasi ya ṱhoho ine ya ri dying with a forgiving heart u sa tenda u fa wo fara vhathu nga mbilu hafha ri khou vhona muḓinḓa wa mudzimu stefano ane u khou amba mafhungo haya nga tshifhinga tsha musi a vhuṱunguni vhuhulwane nga maanḓa bivhili ya mudzimu i ri vha kanda stefano nga matombo a tshi khou vhidzelela vha mu kanda nga matombo ndi khou tama vha tshi sedza vhuṱungu he a vha e khaho nga tshifhinga itshi nṋe ndi khou tenda uri naho ndo vha ndi siho mara matombo o mukandekanyo o vha a tshi khou mu phula ṱhoho yawe yo vha i khou shuluwa malofha na zwiṅwe zwipiḓi zwa muvhili wavho zwo vha zwi tshi khou bva malofha mara bivhili ya mudzimu i ri stefano kha 59 o gwadama nga magona a vhidzelela nga maanḓa a ri murena u si vha lifhedze zwivhizwi o ralo a fa stefano u khou u fa mara a tshi khou hana u fa o vha fara nga mbilu u dovha ita khuwelelo kha khotsi vha ṱaḓuludzi na ndilaiso khristo uri havha vhathu hm, u songo vha lifhedza zwivhi hezwi vha hangwele hezwi zwoṱhe zwine vha khou ita zwone father forgive them vha hangwele hezwi zwine vha khou nyita zwone u songo vha vhalela zwivhi hezwi ngauri a vha ḓivhi havha vhathu nṋe ndi khou tamba na vhone ṋamusi dzina ndi ḽa maanḓa ḽa murena washu yesu khristo ri tshi guda ḽiṅwe fhungo hafha kha mafhungo a stefano fhungo ḽa uri ri songo tenda u fara vhaṅwe nga dzimbilu zwi si na ndavho ri vho ri khakhela u guma gai arali vha sedza sitefano havha vhathu vha khou mu kandekanya nga matombo u vhuya a swika a tshi fa mara zwenezwi a tshi khou kandekanyiwa nga matombo u bula fhungo ḽa vhuṱali uri a si ye phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha mudzimu o vha fara nga mbilu uri murena u si vha lifhedze zwivhi izwi vha hangwele hezwi zwine nṋe vha khou nyita afho vha vha si khou mu ḓodza mapfura hela havha vhathu vha vha si khou mu ṋea zwiḽiwa vho vha vha tshi khou mu vhulaya ndi khou amba na vhone hu na vhathu vhane vha khou vha vhaisa vha nga vha vho vha vhaisa physically kana vho vha vhaisa spiritually mara ndi khou ḓa kha vhone ndi tshi ri vhone we kha vha fe na mbilu yo vha songo tenda u fa na mbilu i sa fareliho vha songo tenda u vhuya vha lovha hu na vhathu vhane vhone a vho ngo vha farela haleluya vha songo vhuya vha tenda u u fa kana u fhira kha heḽi shango vhone vho fara vhathu nga mbilu afho vha songo hangwa u ḓivha uri riṋe a ri ḓivhi uri ri ḓo fhira lini kha heḽino shango are vha vhala bugu ya mateo chapter 6 verse 15 bivhili ya mudzimu iri arali ni sa hangweli vhathu na inwi khotsi yaṋu wa ṱaḓulu hangani hangweli zwe na tshinya zwino arali vhone vha vhuya vha lovha na mbilu yo sa hangwela vhathu vha ḓo vha vha si khou ita zwo itaho nga stefano ndi ngazwo ndi tshi khou ri ṋamusi kha ri dzhie page kha vhutshilo ha stefano yo sa tenda u fa wo fara vhathu nga mbilu yo sa tenda u fa u songo hangwela vhathu yo sa tenda u vhuya wa fhira kheḽi shango wo tou gana wa ri hoyu nṋe a thi nga ḓo mu hangwela na luthihi he vhone munna he vhone mufumakadzi hoyo muḓi vha khou tou kwasha vhone vhaṋe vha dzula vha tshi khou semana ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa vhutshilo hau ngauri a vha khou tenda zwo fhiraho zwa fa vhone vha khou nyaga u vhuya u swika lufuni vha songo hangwela havho munna vha songo hangwela vho mufumakadzi hela kha vha hangwela vho mufumakadzi vha ṱanganedze mulalo muṱani wavho mani havho mufumakadzi vho tshinya ndi zwone vha wana red handed vha tshi khou pfana na vho pitrosi vha tshi khou pfana na vho joyce ndi zwone zwo itea ende vho vha vhudzisa vha tenda mara vha khou balelwa vha hangwela vha dzula vha tshi khou vha vhudza zwone ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa vhutshilo havho Hey, vhone munhu a vha khou tenda u hangula vho mufumakadzi vho khakha ndi zwone we vho vho pfana na vho peter it is true vha na ṅwana na vho peter it is true a zwi nga ḓo shandukisiwa nga tshithu mara vhone hafha shangoni a ri nga tshili roṱhe a ri nga ḓo tshila lwa tshoṱhe hu ḓo vha na ḓuvha ḽine matshilo ashu a ḓo guma mara ngauri ri kha ḓi tshila roṱhe aleluya hu na miṅwe miṱa ine nda khomba zwa zwino yo kwashea nga nṱhani ya mafhungo e vhathu vha vha vha tshi nga vha vha dzudzanya vha hangwelana na vhone vha tou vha mufhefhela na vhone a vha khakhina na vhone tshe vha tou begwa a vha tou khakhana roṱhe ri a khakha ri vhathu vha ri ri vhathu vho no khou dzhia we make mistakes mara kha ri ḓo kopa fhungo ḽa u hangwela hena he vhone mazwana kha vha ḓo hangwela u ṅwazela wa o oh, khakha ndi zwone o oh, vha khakhela ndi zwone mulandu ndi muhulwane nga maanḓa na nṋe ri khou tenda mara stefano vha vha khou tou mu kandekanya nga matombo a tshi khou bva malofha a ri murena ha vha u songo vha lufhedza milandu yavho u songo vha lufhedza zwine nṋe vha khou nyita vha hangwele zwine nṋe vha khou nyita na ri ṱaḓulu na muvuletshela nṋe ndi khou ri na vhone ri vha khou nyaga u vhona yesu khristo a tshi o ima nga thungo wa tshanḓa tsha ḽo tsha mudzimu hezwi vha tshi ṱoḓa u fhira a vha tendele vha fhire ngauri bivhili ya mudzimu iri arali vhone vha sa hangweli vhathu zwe vha tshinya hu pfhi na inwi khotsi aṋu wa ṱaḓulu hanga ni hangweli zwe na tshinya vha songo hangwa uri khotsi vha ṱaḓulu ndi ene nḓila na mafhungo ngoho na vhutshilo ndi mutalukanyi wa zwiphiri na zwo dzumbamaho ha baleli u vhona tshiṅwe na tshiṅwe u ḓivha tshiṅwe na tshiṅwe u ḓivha na mulandu we vhone vha khakhela wone and kha vha zwi ḓivhe uri havha vho no khou vha khakhela yesu khristo u ya vha ḓivha vhoṱhe and o ima muṋangoni a huna no ḓo fhira na mulandu we a khakhela vhone ngawo haleluya u nga ri a mafhungo a nga dzhena mbiluni dza shuma ni vhone ri khou zwi ḓivha uri huna ri na vhana ri na vhana afha miṱani khotsi vha ṱaḓuludzi na nḓila iso khristo vhaṅwe vhaṅwe vha hone ri khou balelwa vha hangwela ri khou balelwa vha farela ri dzula ri khou vha ri dzula ri khou vha khokhonya nga zwe vha ita vhaṅwe ro vha ruma dzi yunivesithi vha vhuya vha songo phasa vha ḓivha vho fhedza four to five years tshelede yoṱhe vho i phusukanya vha i balanganya na ṋamusi vha kha ḓi ṱwa vha khou ḓi mu khokhonya nga tshelede iḽa vhaṅwe vhana vho vhuya na vhana vho ya yunivesithi na vhana vho tshinyiwa vha si na digiri mara vha na ṅwana kuḓulukoni ku khou gidima gidima hafho muṱani vhone vha dovha vha khou funa nga maanḓa no kulela vha kulela mara mia wavho ngo vha farela vhone pulane dza mudzimu dza vhutshilo a dzi ḓivhiwi nga muthu riṋe ri songo ḓihwalisa ri songo ḓihwalisa mafhungo mbiluni dzashu ri ḓo vhuyera nga ri sa farwa nga malwadze nga zwithu zwine ra khou tou zwi vhanga kha ri ḓo vhofholola vha vhana vhe ra vha vhofha mani kha ri ḓo vha bvisa mbiluni dzashu ri tende vha thomela matshilo maswa vhutshilo vha ḓo dzula vha khou mu goḓo swika lini na vha ḓo dzula vha khou vha ḓo dzula vha khou mu sasaladza u swika lini na vha ḓo dzula vha khou mu goḓa nga uyo ṅwana u swika lini vha ḓo dzula vha khou mu goḓa nga u feila u swika lini kha vha tende vha takuwe on a clean slate vha farise ṅwana wavho a ya phanḓa na vhutshilo tshiṅwe tshifhinga i u ḓo vha dzudza nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha o no swikelela zwiswa zwe vhone vha vha sa zwi ḓivhi vha songo vhuya vha tenda u lovha hoyu ṅwana vha songo mu hangwela vha songo vhuya vha tenda u lovha hoyo ṅwana vha songo mu farela zwo iteaho zwo itea murahu glory must be given to god in jesus name halleluya miṱa i khou kwashekana vhathu vha dzula vha khou semana miṅwe ndi khou amba zwa zwino yo kwashekana vhone kha vha humele muraho vha swalewe pride yavho vha tende u humbela pfarelo vha tende u hangwela vho muṅwe vha tende uri na nṋe ndi muthu ndi ya khakha vha tende u ya phanḓa na vhutshilo vha songo dzula vha khou khokhonya vho mufumakadzi nga mafhungoni vha songo dzula vha khou khokhonya vho munna nga mafhungoni vho vha wanedza ndi zwone vha ya zwi ḓivha uri vha na ṅwana vha khou mu sapota tshilamba it is true ende zwi nga si shandukiswe nga tshithu heiḽa vha ya zwi ḓivha uri uyu ṅwana ne vhone vha khou mu vhenga ḽiṅwe ḽa maḓuvha nga vha dzudzana vha ya zwi ḓivha uri ṅwana ne vha khou tolo vha khou tolo mu goḓa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vhone anga vha dzudzana vha ya zwi ḓivha hezwo zwithu vha a ḓivha zwa matshelo vhone vha a zwi ḓivha uri ṅwana nga vha ṱhogomela vha a zwi ḓivha uri nga vha ṱhogomela u fhira vhe vhone vha tou vha beba mara vhone vho ima vha khou balelwa u hangwela hezwi a tshi ita mistake vha soko ndi hoyu ṅwana waṋu we na mbuyisela afha muṱani hoyu hezwi a tshi ita mistake vhone vha soko ndi hoyu ṅwana waṋu we na mbuyisela afha muṱani hoyu heiḽa stefano a ri hayi mani nṋe a thi fi ndo fara vhathu nga mbilu glory must be given to god in jesus name a thi yangwe na vhone yangei mushumoni ndi a zwi ḓivha uri hu na vhashumisani na vhone vhane hezwi vha tshi tou dzhena ofisini vha swika vha vha fhisa vha ḓivha vha vha fhisa vha vha isa vhavha isa vhavha isa nahone vhane vha vhuya vha zwi ḓivha uri hoyu nṋe u ya mphisa hoyu nṋe u dzula kho mphisa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe u dzula kho nyambelela zwi siho heḽa vhone vha songo vha songo vhuya vha fhela mbilu kha vha ḓo nga munna stefano we a ri usi vha lifhedze vhuvhi uvhu u vha hangwele havha vhathu vha hangwele vha ḓo tshila vhutshilo havhuḓi nga maanḓa vha ḓo tshila muya wavho wo vhofholowa vha songo fara muthu nga mbilu nṋe ndi khou ri matsheloni a ḓuvha ḽa nṋamusi ri fhungo a longo leluwa ndi a zwi ḓivha uri vhaṅwe vho vha vhaisa vha khou nzuluma malofha zwa zwino vhaṅwe vha vha khou nyanga u tou vhanḓisa na mushonga vha ya zwi ḓivha vhaṅwe vha vha khou langana u vha vhulaya muṅwe ndi khonani yavho o tou vha sola vha tou zwi wana o vha sola khonani yavho we vhone vha tou muthevha vha mufhulufhela mara o no ḽa vha ṱanutshela vhone vha zwi ḓivha hela nṋe ndi khou ri murena u si vhalifhedze mani stefano a ri u si vhalifhedze vhuvhi vhuvhi glory must be given to god in jesus name ena vha songo tenda u fara vhathu nga mbilu kha vha mabvise mani e mbilu ya vha si turongo a si dzhele ya sinthumule kutamani kha vha bvise avho vhathu vhoṱhe vha nga si kone u vha khiphani vha nga si kone u vha kilinela vha nga si kone u vha swielela vha nga si kone u vha bikela vha vhoṱhe vha ḓo vha na stress ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo wa vha khou tshila nṋe ndi khou ri namusi nga dzina ḽa yesu kristo u nga ri vha nga tenda mani vha bvisa vhathu vhoṱhe vha re mbiluni yavho vha vha bvisa naho vha tshi ita zwiitwana vha nga vha vha vhoni vhone vha ri khotsi vha ṱaḓulu u si vha lifhedze zwivhizwi u nga ri ya mafhungo anga dzula u dzhiela mbiluni yavho vha dzula vha tshi ya khoutha vhone vha dzula vha khou khoutha ndi uri a vha fareli muthu vha vhala na milandu ya 20 yo iteyo 30 years back vha vhala milandu yo iteyo 20 years back vhone a vha fareli muthu mara vha dzhena kereke vha muḓinda wa mudzimu vha vho mme vha tshi tshivhidzo vha muraḓo wa komiti vha lidza kha worship team na vha khou mangadza mani vhone vha fana na vhathu vha nnḓa shangoni yange vha sa faneli muthu havhaḽa saṱane u khou takala ngazwo o tou vha funḓedza ndi khotsi yavho mara vhone vha ri nḓuni ya muthu vha khou funḓedzwa nga nnyi vha funḓedzwa nga nnyi ngori mudzimu ndi khotsi yavho khotsi vha ṱaḓulu vha ri funḓedza u hangula vhathu na nṋe ndi khou ri vhone arali vha sa koni kha vha gwadame vha rabele mudzimu vha ri ndi khou humbela mbilu yo kona u farela vho vhaṅwe ndi khou humbela mbilu murena vha songo ntendela ndi tshi fa ndi songo farela vhathu vha songo ntendela ndi tshi fa ndi songo farela ṅwana wa miyanga vha songo ntendela ndi tshi fa ndi songo farela mudzulatsini wanga vha songo vhuya vha ntendela nda vhuya nda fa ho mufumakadzi ndi songo mu farela ha vha khotsi ya vhananga ndi songo vha farela ho ngwananga ndi songo mu farela uri khotsi vha ṱaḓulu a vha ṱanganedze ngauri zwa sa ralo bivhili ya mudzimu iri arali ni sa hangweli vhathu zwe vha tshinya na ini khotsi ya ḓo nga ṱaḓulu hangani hangweli kha vha ḓe ri ḓo fhedzisa nga iṅwe fese yo fhedzisela khi vha efesa chapter 4 verse 2 efesa chapter 4 verse 2 biblia mudzimu yari tshaṋu nga hu vhe u itelana vhuhwavho na vhulenda na u khathutshelana vhunga vhunga na mudzimu o ni khathutshela nga kristo haleluya haleluya u nga ri ndi nga i dovha ibva semani efesa 4 2 biblia mudzimu yari tshaṋu nga hu vhe u itelana vhuhwavho na vhulenda na u khathutshelana vhunga na mudzimu o ni khathutshela nga kristo haleluya vhonewe arali vha humbula yesu khristu na lufulo wo thandani ya tshifhambano a tshi khou rengulula nṋe kha zwivhi zwanga zwoṱhe zwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na vhone vho fhira nela o vha a khou rengulula vhone kha vha ḓo humbula lufulo yesu khristu a fhira khalwo a tenda u fasi na mulandu a khou itela uri nṋe na vhone ri ṱanganedze khangwelo kha murena wa yesu khristu zwe zwi ngafha ni rine ri no khou tshila vhone hedzi grudge dzine vha ḓo dzula nadzo kha vhutshilo vhuno u sa hangwela hune vha ḓo dzula naho kha vhuno vhutshilo vhu ḓo vha balelisa u vhona tshifhaṱuwo tsha mudzimu ndi khou vha vhudza ṋamusi zwi ḓo vha balelisa a zwi na ndavha uri mudzimu vha mu amba nga nḓila ḓe mara arali vha sa hangweli a zwi na ndavha uri vha nikela nga nḓila ḓe arali vha sa hangweli nṋe ndi khou vha vhudza ndi ri khotsi vha ṱaḓulu hanga vha tendeli vha tshi dzhena u ḓo vha o ima thungo ya tshanḓa tsha u ḽa tsha zwiṅwe a tshi khou sedza mbilu dza vhathu vha tshi dzhena vhone vha nga dzumbama riṋe vha nga phirithenda riṋe mara mudzimu wa ṱaḓulu vha nga si mu phirithendele u nga ri vha nga bvisa vhathu vhoṱhe kha dzhele yavho ine vha vha nayo kha vha vha bvise ndi khou ḓa kha vhone dzina ḽa yesu khristu na musi nga matsheloni ndi ri ndi zwone vhaṅwe vho to amba vha ri nṋe ndi khou ri hoyu nda mu farela murena nṋe ndi nga si mu farele na musi kha vha shandukise luambo vha kha ḓi vha tshila hezwi musi ri kha ḓi tshila ri kona u shandukisa maipfi mavhi e ra a bula nga khotsi vha ṱaḓulu vha khou rekhoda kha vha ḓo shandukisa maipfi e vha a bula arali vha vha tshi khou ri ṅwana wa miya wavha nga mufareli na musi kha vha shandukisa arali vha vha khou ri mudzulatsini wavha nga mufareli na musi kha vha shandukisa na musi arali vha vho amba uri mushumisani na vhone vha nga ḓo mu farela kha vha shandukisa na musi arali vha vho vhudza khotsi ya vhana uri ha vha thi nga vha fareli na miya vhana ha vha thi nga vha fareli na ṅwana hoyo thi nga mufareli na musi fhasi vha tshi kha ḓi fema vha tshi kha ḓi tshila vha kha ḓi kona u dzudzanya nyimele ya vhutshilo havho stefano amba hone vha tshi khou mukanda stefana o gwadama nga magona a vhidzelela nga maanḓa a ri murena u si vha lifhedze zwivhizwi o amba ralo a fa ndi ngazwo nṋe ndo vhea mulaedza uyu nga fhasi ya ṱhoho ine ya ri dying with a forgiving heart vha songo tenda u fa vho fara vhathu nga mbilu kha vha tende khotsi vha ṱaḓuluwa vha thuse mudzimu vha ya kona kha vha ḓo wana khona vha vhee gona ḽavho fhasi vha vhee magona avho fhasi vha ri murena ndi khou ḓa kha vhone ndo vha ndi sa zwi ḓivhi uri zwo dzula ndo fara vhathu nga mbilu ndi khou vala nḓila dzanga dzo ḓa kha vhone vha ri mudzimu khotsi kha vha ḓo ḓiitela chance maṅwe malwadze a ḓo fhola namusi vha tshi confesa nga mulomo wavho uri vho tshifaro ndi khou vha hangwela mulandu we vha nnyitela vha ṱanganedza phodzo mudzimu ya muvhilini na muyani i no bva kha khotsi vha ṱaḓula dzina ḽa yesu khristo mara arali vha hana u bula vha ḓo dzula vha tshi lwala ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha ḓo ya dokotela zwi sa fheli heiḽa dziṅwe phodzo dzi khou nyaga vhone vha tshi tou confessa vha bula vha ri hoyu ndo mu hangwela murena ndo mu bvisa mbiluni yanga ndi vha ḓo ṱanganedza muya mukhethwa vha ṱanganedza phodzo vha ṱanganedza vhutshilo vhuswa ndi khou ri vhone ṋamusi nga matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi kha vha ḓi itele favor vha tende u bvisa vhoṱhe vhe vha vha fara nga mbilu ah jesus jesus jesus kha vha thuse muthetshelesi oyo murena kha vha thuse muthetshelesi uyu murena kha vha mu thuse o no amba maipfi manzhi ya vhutsilu murena na miṅwe miḓini a tsha dzhena vhaṅwe vhathu vha tshi amba navho a tshi ṱangana navho nḓilani vhaṅwe ndi vhana vha miyawe murena vhaṅwe ndi vhadzula tsini vhawe vhaṅwe ndi vhashumisani naye baba nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena jesu hoyu kha vha mu vhofholole murena a ṱanganedze phodzo muvhilini wawe o vula mbilu yawe kha vha muhangwele ndi khou nyaka u ita rapelo na vhone nga dzina ḽa yesu khristo ungari vha nga imisa tshanḓa tshavho vha imisela zwanḓa zwavho ṱaḓulu to sumbedza vha khou sarenda kha murena wa yesu khristo uri vha ṱanganedze maanḓa maswa o oh, jesus khe vha ḽa murena vho imisa zwanḓa vhaṅwe vho imisa mbilu baba ndi khou rabela ndi tshi zwi ḓivha uri vhone vha khou i vhona mbilu yawe imisa u khou tenda baba ndi khou rabela ndi tshi ri matsheloni ya ḓuvha ḽa ṋamusi muthetshelesi khoyu murena o imisa zwanḓa zwawe o imisa mbilu yawe u khou tenda kha vhone murena uri u khou farela vhoṱhe vhe a vha na mafhungo navho u khou tenda fhungo ḽavho ḽikhetho ḽine khou amba uri arali ni sa hangweli vhathu zwe vha tshinya na ni khotsi aṋu wa ṱaḓulwa nga ni hangweli murena uri ndi a vha bvisa vhoṱhe khou bvisa munna wawe khou bvisa mufumakadzi wawe khou bvisa vhana vhawe khou bvisa vhashumisani nawo u khou bvisa u khou vha vhofholola dzhele ya mbilu yawe murena o neta ngo tsa tshigonyo hwala vhathu vhanzhi vhanzhi vha mu lemedza vha lemedza muya wawe vha lemedza muhumbulo wawe baba kha vha mu vhofholole mudzimu nga vha mu ṋee vhutshilo vhuswa a tshimbilo leluwa baba nga dzina ḽa maḓa ḽa murena wa jesu khristo a ḓele vho khofhe a thende minyanya zwavhuḓi ari a tshi ṱangana na muthu nḓilani mbilu yawe si yofe mbilu yawe si tshuwe mbilu yawe si bombe malofha minzhi a sa ḓo vhuya nga ḽiṅwe ḓuvha sa wa baba nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena jesu khristo set him free set her free kha vha mu vhofholole jesus thank you lord amen